Ɖagbeame biana ame sia ame mɔ si be ame sia ame fɔ ne ele mɔ dzi dze agbagba na ma video kple ame nɔvi egbe video sue ya me ɖi ma kɔ da ɖe mɔ dzi na kple susu be ne wòakpe ɖe ame ɖe ŋu. Mebe manɔ nu ƒo kpli mi abe ame nɔviwo mi youtube ye o manɔ nu ƒo kpli mi ɖo kura nyemanɔ editi ɖeke wɔ o. Sɔmtaim mewɔ editi haɖe be maŋlɔ title ɖe ewɔe evelia tse makɔ. leke magblɔe eh, subscribe button ɖewo kɔ da ɖe dzi yata wɔ abe mekɔ naɖewo kɔ nɔ vava mɔ dzi sigbe menye sigbe o ta la nye editi mehiã o vɔ ne kpɔ video ko dzagba na subscribe ne na mɛ kple amenɔvi akpa ma ele veve ɖe miayi ɖe video me makɔ duyame mekɔ le miatsa ya ɖe ko mɔ gakɔ da ɖe mɔ dzi kple susu be ne va fi gane ne le kokolo fi Ame aɖe bɔbɔ le mɔtia me. Ne wònye be va do du ya me ya wona wò edɔ wònye wò ŋutɔ me ƒe dɔ wòadze dɔ. Wò ŋu kawoe ate ŋu afia? Ee wò ŋu kawoe ɖi woate ŋu afia? Eya ta mele gbɔgblɔ be nuɖɔ. construction ƒe teƒe na wɔ la, mègalɔ̃ wo. Mègakɔ wò ŋkume kɔ va construction me o. Ta mele eya gbɔ kple susu be edɔwo le vovovovovo, edɔ ɖe sia ɖe yi ke le aƒe kloe wòakpɔe le fii. Edɔ ɖe sia ɖe yi ke le aƒe kloe wòakpɔe le du ya me. Technology ƒe akpa dziwo le ŋgɔ wu mí. magblɔe kɔtɛ na wɔ be edɔ yiwo le du ya me ɖe wo sugbɔ wu eyiwo le aƒe ta magblɔe na wɔ be ne ekpɔ edɔ ɖe wo ŋutɔ ekpɔ dɔ le internet dzi wate ŋu apply àte ŋu apply le fi ma ne woyɔ wɔ tso aƒe la kɔmpani ɖewo woawɔ visa na wɔ woakɔ kɔ va doa me eɖewo tsɛ womado ʋu na wɔ woatsi na wɔ be wo ŋutɔ nanɔ du ya me ŋkeke aleke ne nàva doa me nàva wɔ dɔ enye ɖe mewɔ interview le aƒe pass nye ƒe interview ta he meva do fi kɔmpani ƒe ʋue va tsɔm le airport kɔ yi ɖe aƒeme kɔmpani ƒe ʋue ya va tsɔm kɔ yi ɖe aƒeme nye me kpe fu ɖe ke wovɔ me gblɔ le nyo video yi de va yi be ame ɖe ya va do du ya me wova va tsɔe le airport kura tse o enu ma ya ta me nɔ vɔvɔ do na mi nɔ nyateƒe gblɔ na mi be megava to ame vɔdi ɖe ƒe asi me wòava da si o da ɖe egbe dzi o menye nu mi o le wo nɔvi ne va du ya me ne ŋdɔ du ɛ ɖe wòaʋuʋu ta ɛɛ menye nu me ye o ta meƒo nu vi ɖe ya ma nɔ nu ƒo driver yi nye wole driver wodi le fi ne wova ku taxi ele mɔ ku wole mɔ ku la wodi le fi ne wova wɔ delivery edɔ de sia de kple ne nya me be ne mekɔ whatsapp number kɔ da ɖe mɔ dzi vɔ ɖe ƒo nu kplim miame yewo me kpɔ nya ex Excel o, mafia mi Excel. Profile, mawɔ profile na mi. Ame sia ame kloe. Egɔme nye be ya ame ɖewo wɔ wova sugbɔ le du ya me wu mi ame ɖewoe. Menɔ tsatsa tso gbe ɖe gbe ke. Eʋe, magblɔ be ʋe woame etɔ̃ ya me do go. Me be metsa, wotsatsa ame tsa. Vaketsi me gbe sia gbe ya mekɔ vaketsi kɔ va aƒewo. Mekɔ nyewo vaketsi me hɔɛ le fi tsa. It's part of life. agbea ƒe akpa ɖe ma mi ma nɔ veve sese da o ɛhɛn ta edɔ ƒe akpa dzi gblɔ me le edɔ ɖe sia ɖe sike le wɔwɔ la ƒe wɔe da enye o tsɛ enye o na manya hmm wo ya ƒonu kplim efo nye medi be mava doɔ me leke mi awɔ to mi ame nene ye mi able ma je gɔme tso suku kpɔ eme tso suku herbs ho nyɔnuwo ƒe akpa dzi ŋutsuwo ƒe akpa dzi míalé nuwo vivivivi amewo le wɔ wo vɔdewo ma yi womele wɔ nyuie ɖe o ta madze agbagba be manɔ fia mi business ye be yeawɔ ame yiwo le real estate kpɔ. Mi va fi mia le kple mi. Flawa ya me ma kɔ va na ame ɖe. Aha. Ta flawa ma nye ŋutɔ me tsɔ akɔ ɖe dzi. Anyway, me be ne le edua me kpɔ ŋutɔ kpɔ atia wa kpɔ teƒea wa. Teƒe wo le yɔyɔ be United Arab Emirates si gbo le ma. Akpa gãtɔ Dubai gbɔ me ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ ma kɔ va fia mi fi Abu Dhabi state ye nye ma me le tsatsa. Mi ŋutɔ mi le kpɔ le mɔ dzi Abu Dhabi ya ma. Aha, Abu Dhabi ya ma. Anyway, nye me di be ma ƒo nu didi o ɛɛ nye medi be maƒo nu didi o. Ne èle mɔ dzi va di nu yi akpe ɖe ŋu megava kpɔ ame ɖe ko ako nu ko evɔ mebe makpe ɖe ŋu nàva doɔ me. Eŋuwo le mía si le fii míava tsɔ le airport kɔ yi ɖe xɔ me. Vɔ magblɔ ega ƒe akpa dzi na wɔe. Ega ƒe akpa dzi yi medi be maƒo nu tso eyae nye be gbã edua me ganya me, exɔ me nanɔ wòaxe fe ɖe ta. Ɣleti eve be yeava nɔ eme, mayɔ wòasi na wòe wòadzre ɖo aƒe ava fi. Ɣleti eve wòadzre ɖo, magblɔ be ɣleti etɔ̃ egɔme nye be, ɖewomahi ne wònye be ɣleti eve va tso eme ya kpɔe be ƒometɔwo ate ŋu akpe ɖe eŋu ɖe ekema wòagate ŋu axe extra vɔ ne va ɖo la ne wònye be visa ɣleti eve ƒe visa wowɔ na wɔe la wòakɔ ɣleti eve ƒe xɔtsi kɔ na wòanɔ me dze hafi wòanɔ dɔ di alo míadi dɔkɔ ɖa ɖe kple susu be ne va do la ko ekema yi dzo yi ɖe dɔ me ta exɔ tsi ƒe fe taxi ya míakɔ nɔ up and down ɖo wɔ wobe dɔ le fi lo wobe dɔ dze le fi lo wòa transport dɔkuwɛ ta magblɔ na wɔ be wòa dzra taxi si fe de ɖo kple susu be mava do fi atege o ao womegblɔe na mu o ɖe ao wome ao enu ma ewɔe be agent ɖewo ɖana asi amewo kɔ da ɖe gbe dzi enu ma ewɔe be agent ɖewo woada asi woakɔ wokɔ va doa me ba woakɔ wokɔ yi ɖe xɔ me ba vɔ woava da asi wɔ da ɖe mɔ dzi ao enui makpe ɖe ŋu ye anye be makɔ wokɔ tsa le doɔ me wòakpɔ dɔ awɔ. Evelia, madi ame yi woava dze ɖo kpo o. Nuɖuɖu yi woaɖu fi ne woaɖu ne be yeaɖu aƒe ƒe nuɖuɖu le fi woaɖui ega eye ayi me. Mate ŋu akɔ wokɔ yi ɖe asie me ya nakpɔ asie wò ŋutɔ woaƒle wò nuɖuɖu ava da aɖu ema ya dzimatɔe. Enu ma ɖe ya amewo megblɔ le mɔ dzi o. Mègava to ame aɖe ƒe si me ne wova kɔ wòkɔ dzra wò lo mebe megava tɔ ame bubu ƒe asi me makɔ video kɔ de video aƒe nuwuwu ne nakpɔe ne mile teƒe woyɔ be desert desert eke nyigba eya enye wo le yɔyɔ be desert aya te ŋu lɔ ke ya kɔ ƒoa ɖe teƒe bubu eke yi kpɔe la be to le fi ye aya te ŋu lɔe kɔ ƒo ƒu ɖe teƒe bubu egbe nye metsɔ nye wo mai tso nyewo wɔ studio mic o ya ta wɔ abe akpa vi ɖe anɔ eme vɔ ne kpɔ akpa via pete ɖe wakpɔ be eke nyigbae ya to ŋutsua ne yi ɖe youtube akpɔ teƒe yiwo nya kpɔ bɔ teƒe yiwo makpɔ ɖe ya nye ma mekɔ le ofia amewo mevo ɖe fi wa va fia wɔ fi o egɔme fi ɖe menyo ɖo nya kpɔ akpa vɔ makɔ fia wɔ ne nakpɔ ebe no be desert Christ. Aƒo trɔe kɔ kpɔ mɔdodo ɖa. Kpɔ mɔdodo ɖa. Hmm. Ma ma joto fi ɖa va ge ɖe gbe mɔa. Aha. Ya reflector nye ma kɔ da ɖe mɔ dzi. Kple susu be nuka ame ma va djanyi o. Ta desert ƒe akpa dzi ema. Ya ta menɔ gbɔgblɔ na be megava fi na va wɔndɔdɔ o. Wafia ne nyɔ kpla tse waga nyɔ. In fact, wo nyɔnyɔ afia. Fiɔ, nyɔnyɔ yiwo míaƒe nyɔnyɔ ɖe ebia, magblɔ be eklẽ. Vɔ ne kɔ wò nyɔnyɔ kɔ va fi ɖe wò nyɔnyɔ afli. Ya ta mi medi be nava wɔ ŋdɔdɔ o. Ne gale ɖe ɖe va wɔ dɔ ya kpe ɖe ŋue nanɔ xɔ ɖe me. Ahan akpa ma kpe ɖe ŋue. Dagbe ya me le babia na ʋe dukɔ lo. Tsa nye menya ka magblɔ na mi o nye menya nu ka makɔ fia mi o vɔ mawu di mía tɔwo sugbɔ wova le eʋekɔnuwo fia ko ɖe made asi le susɔe ŋu
There are organ agents online and offline claiming to be travel agents, but they are not really travel agents. You know their work? Their work is to come to you as a travel agent, tell you they have jobs abroad, factory work,